Wogye di a kaa amen kɛseɛ paa. Na bɔ wo nsam dendeenden ma ahemmɔhene no. Hallelujah. A king, the king of the kings shall reign before

Ɔsɛ Isaiah twenty four twenty three. Na ɔsram ani bɛdum. Na ɔsran ani bɛdum. Na owia anim agu ase. Na awia nso anim agu ase. Ɛfiri sɛ Asafo Awurade di hene. Ɛfiri sɛ Asafo Awurade di hene. Zion bepɔ so.
Zion bepɔ so. Ne Yerusalem.

Bosome anim bɛdum. Awia nso anim rebɛgu ase. Ɛfiri sɛ Asafo Awurade di hene wɔ Zion, wɔ Yerusalem, ne mpanimfoɔ nyinaa anim animuonyam mu. Amen na amen.
Ɛda a Yesu Kristo bɛba abɛdi hene no ho asɛm na ɔyɛ dɛn? Ɔreka.

Praise the Lord. Hallelujah. Ɛnti deɛ Yesu hene no, ah, deɛ Yesu Kristo di hene no, awia bɔ koraa ɔhunu sɛ awia ɛdɛn abɔ. Na bosome deɛ ɔsɛ ani kɔ bɛyɛ dɛ bɛtum koraa. Ɛsiane sɛ Yesu hyerɛn na ɔhyerɛn no, ɛkyɛn deɛ bɛn awia, ɛkyɛn bosome. Nti bosome deɛ ɔyɛ nkyene kɔ wayɛ dɛn wayerɛ mu. Praise the Lord. Hallelujah.
Na te ase wɔ sɛ Yesu bɛdi hene wɔ ne mpanyimfoɔ nyinaa anim anuonyam mu. Mpanyimfoɔ bɛn anim? Mpanyimfoɔ nyinaa anim deɛ bɛn anuonyam mu. Saa mpanyimfoɔ a Yesu ɔbɛdi hene wɔ wɔn anim anuonyam mu no, Wokenkan Bible no kɔ akyiri a, ɛyɛ mpanyimfo a aba kɔ nyinaa. Da a Yesu ba bedi hene no, wɔn nyinaa benya owusɔreɛ. Saa. Ka amen. Amen. Wɔn nyinaa bɛyɛ dɛ bɛn? Owusɔreɛ. Nti da a Yesu ba bedi hene wɔ Jerusalem ne Zion no, Saa ɛda no yɛ bere a wɔadi kan ama wɔn a wɔgye di yɛn nyinaa nya owusɔreɛ. Wɔn a wɔagye Yesu din adi nyinaa bɛnya deɛ bɛn? Owusɔreɛ. Enti da a Yesu redi hene wɔ Zion ne Jerusalem no, saa berɛ no, me Sɛ magye, sɛ magye Yesu di na saa bere no kɔ na sɛ mente ase a, baabi a mehyɛ bia ɔbɛma mewu sɔreɛ. Yɛn nananom a ɔmo aba kɔ nyina ɔmo gye di yɛ nyinaa so bɛyɛ dɛ bɛnya owu sɔreɛ. Nti mpanimfoɔ no a Bible ka sɛ ɔbɛdi ɔmo Hene ɔbɛdi hene no wɔ wɔn anim no ɛyɛ number one ɛyɛ ayi Adam ka ho wɔn ka ho Adam ka ho amen Adam hɔ no hwan na Adam woo no no Adam wɔ wo hwan hwan ɛkae ɔwo hwan. Adam wo hwan? Ɔwo Cain ne Abel, but Cain ka ho, Abel ka ho. Abel yɛ dɛn? Ɛka ho. Nti mpanimfoɔ a Bible se Yesu bɛdi hene wɔ wɔn anim anuonyam no yɛ nananom Adam aberɛ so saa ara bɛsi da no a n'ahennie berɛ ayɛ dɛ bɛn? Aso no. Wɔn nyinaa bɛnya owusɔreɛ. Nti mo nyina bɛyɛ teasefoɔ saa nna no a Yesu bɛyɛ dɛ bɛn? Ebedi hene no. Ɔmmɔ nsɛm kɛseɛ mma Jesus wa. Nti Adam ka ho, Abel ka ho, Noah ka ho, Seth nom ka ho, Matusala nom yɛ dɛn? Ɛka ho saa besi Abraham so. besi Isaac so, besi Jacob so, saa ara san besi ɛyɛ David. Nti na fɛn David ba, ɛfɛn sɛ David ba. Eti bere a Yesu Kristo ɔredi hene no, na David no mu nyinaa yɛ owusɔreɛ. Wɔn nyinaa yɛ dɛ bɛyɛ owusɔreɛ. Na wɔn nyinaa bɛtena ase, ahotefoɔ nyinaa bɛwɔ hɔ. Na Paul sɔ obiara akita no. Hallelujah. Amen. Obiara deɛ akita no saa firi soro kɔsi dɛn? Kɔsi aseɛ. Na saa Jesus Christ nyame ba yi Israel mu dɔmbarima, Israel mu, Yuda mu gyatani no, ɔno abɛyɛ ɔhene wɔ wɔn nyinaa so wɔ anuonyam kɛse a ebi mma da mu. Ɔ, wommɔ nsa nkurɔfoɔ mma Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Eti papa yi a mekamfo no kyerɛ Jesus Christ a Nyankopɔn ka kyerɛ yɛn wɔ Luke chapter three verse twenty to twenty three no. Wɔsɛ ebere a ɔbɔɔ Yesu Kristo asu wɔ Yordan mu na ɔyii no firii nsuo no mu no, Bible se na Honhom Kronkron firi soro bae besii n'abatiri so kaa sɛ, Oyi ne me dɔ ba a ɔsɔ m'ani. Hallelujah! Oyi ne me dɔ ba a ɔyɛ dɛ ɔsɔ m'ani. Nyame hwɛɛ sɛ asase nyinaa soɔ no, Yesu ne nea ɛsɔ n'ani sɛ ɔmmra mmɛhwɛ asase so nyɛ dɛ bɛn? Mma no. Na ɔba bɛhwɛ so no, ɔba te sɛ ɔhene a n'ahenni no to nyɛ dɛn? Ɛto ntwa da. Saa. Amen a amen. Ɔbɛdi hene ɛwɔ ne mpanyimfoɔ nyinaa anim, anuonyam mu. Ɛda no yɛ ɛda kɛseɛ. Na wɔ saa da no, wobɛhunu bi a, gye sɛ nnɛ woagye Yesu din ayɛ dɛn? Adi. Sɛ wo da no bɛduru a Yesu di hene saa anuonyam mu na yɛ adwabɔ kɛseɛ ne kuro kɛseɛ a ɛmmɛhyɛ nkwansini apem ahanum so. Saa da no kuro yi mu na saa adwabɔ yi ɛyɛ dɛn? Ɛkɔ so. Na sɛ saa da no bɛhuru bi a, gye sɛ nnɛ wogye Yesu din yɛ dɛn? Na wogye n'ahenni no so yɛ dɛn? Na wohwɛ n'ahenni no ma yɛ dɛn? Ɛkwan. Saa da no a Yesu bɛdi hene na saa seremoni kakraka no rekɔ so. Na ɔde ɔsoro kuro no aba, na mpaninfoɔ yi nyinaa da mu no mu nyinaa sɔre, saa ara bɛsi asuafoɔ abrɛ so, ne yɛn yɛ abrɛ sofoɔ nyinaa yɛasɔre na yɛn nyinaa yɛwɔ kuro no mu, na da no ɛyɛ dwabɔ kɛseɛ saa no, sɛ da no wobɛhunu bi a, gye sɛ nnɛ woagye Yesu deɛ ayɛ dɛn, ɛyɛ deɛ afa no sɛ wo kra dɛn, wo kra agye nkwa. Anyɛ saa a, saa da no a odi saa ahene no, sɛ wɔanhu Yesu na wɔangye no anni ne n'ahenni no anni a, saa berɛ no a wo, Yesu, bɛba na woawu a, na saa berɛ no abɔneyɛfoɔ wusɔreɛ nyɛɛ dɛn? Ɛmmae. Nti saa adeɛ wei bɛsi, ɛbɛsi wɔ w'akyi. Mese ɛbɛsi wɔ hefa? W'akyi. Praise the Lord. Hallelujah. Bible mu yɛwɔ wusɔreɛ ahodoɔ mmienu. Saa. Nea ɛdi kan no yɛ ahennie mma wusɔreɛ. Efi saa mmerɛ yi kɔ biara wobɛhu sɛ awufoɔ ayɛ dɛ bɛn? Asɔre. Da wobɛhu sɛ awufoɔ asɔre pɛ na kyɛ sɛ afei ahennie no ahyɛ ase ɛyɛ dɛn? Ɛreba. Praise the Lord. Hallelujah. Da wobɛhu sɛ onipa a ahotefoɔ awuo na wɔanya owusɔreɛ pɛ, hunu sɛ ahennie wei tam no ayɛ dɛ bɛn? Aso. Na wɔn nso a ahotefoɔ sɔre na wɔn asɔre no, wɔn nso bɛda adamam saa mfirinhyia apem ansa na wɔn nso abɛnya wɔn wu sɔreɛ. Wɔn bɛsɔre no na wɔn gyina atemmuda anim. Wɔn gyina dɛn bɛyɛ anim? Atemmuda anim. Sɛ yɛkɔ nti Bible mu atemmuda ne adeɛ a ɛyɛ dɛ bɛn ɛtwa toɔ. Nhyehyɛeɛ a ɛda kwan sɛ Nyankopɔn de ne nneɛma afa mu akɔpem sɛ ɔbɛyi bɔne afiri asase wei so no, atemmuda ne deɛ ɛyɛ dɛ bɛn na ɛtwa toɔ koraa. Nyame wɔ botaeɛ sɛ ɔbɛyi bɔne ayɛ dɛn afiri asase so, ɛno na ɔgu so yɛ ho adwuma saa. Ka Amen. Yesu Kristo nam ɔkwan so reba. a ɔkita ahenni a ɛmporɔ, ahenni a ɔnni mfa mma obi anibue, ahenni a ɔndane mma kasa foforɔ biara na ɔndane mma ɔman biara, ahenni a ɛnya ne deɛ a na ɔde ahyɛ Ɛyɛ Israelfoɔ bɔ na ɔde ama wɔn forever and ever a wayi ne frankatufoɔ a ɔne ne ba koro Yesu Kristo. Saa Nyame ahennie yi a ɛreba no, Yesu Kristo na ɔyɛ ne kandifoɔ, ɛyɛ emu commander in chief of heavenly army, Yesu Kristo na ɛyɛ biribiara, ɔna ɛda ano. Na da a ɔbɛdi saa hene no, Bible ka no wɔ Isaiah chapter 24 verse 23 se, awia koraa ani bɛyɛ dɛn? Anim bɛgu ase. Na bosome deɛ n'ani bɛyɛ dɛn? N'anim bɛdum koraa. Ɛfiri sɛ Asafo Awurade di hene wɔ Sion, wɔ Yerusalem, ne mpanimfoɔ dɛn nyinaa anim. Wogye di a ka amen kɛseɛ paa. Na bɔ wo nsam yɛ dede sɛ Yesu dwene ba asɛm mese bɔ wo nsam yɛ dede. Amen na amen. Ɛfiri saa ɛda no a saa ɛda no a Nyankopɔn Afei ba bɛdi hene no. Saa da no, wɔn a etie nsɛmpa yi ne wɔn a ɛgye saa nsɛmpa wɔ edie no, saa da no yɛ wɔn so anuonyam hyɛ da. Ka amen. Hello. Ɛti wɔ se nyame ba bɛdi hene wɔ ne mpanimfoɔ nyinaa anim deɛ bɛn anuonyam no. Amen. Ɛti fa saa nsɛm wɔtu tirim. Kurow no a ɛyɛ Obed-Edom no, ɛyɛ Zion ne Jerusalem. Zion ne hefa? Jerusalem. Kurow no yɛ mmienu. Kurow no yɛ dɛ bɛn? Mmienu. Deɛ bɛka sɛ Zion ne ebi a firi se ha yi a na Pokuase toa soɔ. Saa kurow mmienu wei nyinaa, ɔbɛyɛ dɛ obedi so hene. Na wokenkan a, wobɛte ase ahu sɛ baabi wɔ hɔ a Zion bɛyɛ ɛyɛ mmara, mmarahyɛ ti, na afei Yerusalem nso ayɛ dɛ Nyame asɛm no nso yɛ dɛ bɛn afiri kɔ wiase. Mmara no bɛfiri Zion akɔ wiase, na Nyame asɛm nso afiri hefa? Afiri Yerusalem ayɛ dɛn akɔ wiase nyinaa. Ka amen. Oh, ka amen paa. Mo a hoyɛ me ma. Amen na amen. Yɛhwɛ adeɛ ɛwɔ Yeremia 30 verse 9. Yeremia chapter 30 verse 9 no, mepɛ sɛ mekyerɛ wo na wohuru ampa sɛ owusɔreɛ kɛseɛ nam kwan so yɛ dɛn ɛba. Na saa owusɔreɛ no bɛba ansa na Yesu abɛyɛ abɛyɛ dɛn? Aba abɛdi hene. Na da no wɔn a wɔgye Yesu din di firi Adam aberɛ so nyinaa bɛsɔre, na da no yɛ anuonyam kɛseɛ papapapapapa. Ka amen. Na wobɛhwɛ adwabɔ bi, na dwabɔ no ase no, wobɛhwɛ mpanyimfoɔ a ɛwɔ Ghana nyinaa ɛrepue hɔ bi a, sɛn na wohu saa dwabɔ no? Na mpanyimfoɔ a ɛwɔ Ghana nyinaa sɛ Kwame Nkrumah, John ayi ɛ. Agyekumku Evans Atta Mers ɛne Obichabwe Lamptey mombɔ soma me ɛhɛ the business na ɔmo yɛ dɛn Oforia William Oforia ta na hwan Ɛde ɔna kofa dɛ ha JB Dankwa JB Dankwa Akoagyei Akoagyei Eduade Kufuor Addo no mu nyinaa yɛ owusɔreɛ. Na saa da no mu nea ɛyɛ owusɔreɛ no ne yɛbɛhwɛ no papa akufo ado wɔn na ɛyɛ wɔn nyinaa so deɛ bɛn president saa da hwɛ anuonyam no ɛte sɛ hallelujah ɛtiti ase yesu kristo ba ɔba no anuanom ɔba ma wɔn a ɛgye ne din yɛ dɛn ɛdi Ɛne wɔn nso a ne mma yɛ akyire no, ɔbɛtumi agye ne din ayɛrɛ bɛn adie. Ka amen. Amen. Ɔyɛ sɛ ha kan hama mi te Yeremia thirty verse nine ɔsɛ ha. Na wɔbɛsom Awurade. Na ɔbɛyɛ dɛ. Wɔbɛsom Awurade.
Na wɔbɛsom wɔ Awurade. Wɔn Nyankopɔn.
Wɔn Nyankopɔn.
Ne wɔn hene David a mɛma ne so mama wɔn no. Ne wɔn hene David a mɛma ne so ayɛ dɛn ama wɔn no. Fa amen kɛseɛ fa. Amen
Wotwa yi wo nsa ko komotiri fra ne mu. Amen a amen.
Amen. Bible se na ɔbɛsom Awurade ɛne wɔn agya David deɛ mema no so ayɛ dɛn ama wɔn no. Sɛ wokae saa kyerɛwsɛm wei yi a, ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ wo sɛ ɛda bi ba a Israelfoɔ nyinaa bɛsom saa ɔhene wei. Wɔn nyinaa bɛyɛ dɛ bɛn? Ɛbɛsom ɔhene ɔne asase sofoɔ nyinaa ɛbɛsom saa ɔhene wei ɛne wɔn agya David a mɛma no so. Saa berɛ no, baabi a David hyɛ biara wɔn nso bɛnya owusɔreɛ ama ɔno nso aba bi. Enti wɔhyɛɛ David bɔ sɛ, Wo w'ahennie to nyɛ dɛ bɛn? Asekyerɛ ne sɛ David wu sɔre a, ɔnsan bɛtoa n'ahennie no so. Na n'ahenni no a ɔbɛtoa soɔ no bɛhyɛ Yesu deɛ no dɛn ase ama Yesu deɛ no ayɛ big ahwɛ wiase nyinaa. But David deɛ bɛkɔ so ahwɛ Israel, ahwɛ Jerusalem, ahwɛ Israelfoɔ so. Ba Yesu deɛ no deɛ ɔma so kɛseɛ ama no ayɛ dɛn ahwɛ wiase nyinaa so. Ɔma wo sɛm kɛseɛ ma Jesus. Mesɛ ɔma wo sɛm kɛseɛ ma Jesus. Enti na ɔhyɛɛ Dawid bɔ sɛ, Wo, w'ahenni no, ɛto renyɛ dɛ bɛn? Ɛto rentwa da. Ne nsa so deɛ ne Yesu, na Yesu deɛ no yɛ kuro paa. Wiase nyina, wiase nyinaa, wiase nyinaa, wiase nyinaa. Ɛno nti na ewiase nyinaa no. Ɛsɛ sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase na yɛbɛfa Bible na yɛhwehwɛ Bible hwɛ Ahenni a ɛtoɔ no yɛ dɛ bɛn ntwa na yɛgye saa Ahenni no yɛ dɛn ɛdi ne ne Nyankopɔn yɛ dɛn ɛdi. Na Ahenni no a ɛtoɔ no ntwa da no kuro kuro a ɛda no ɛyɛ Abraham kuro a yɛfrɛ no Israel. Hɔ na. Ahenni no a ɛbɛhɛn wiase so a ɛtɔ ntan hɔ na ɛda. Enti yɛn a ɛwɔ Ghana, yɛn a ɛwɔ asaase so nyinaa, yɛn nyinaa yɛ Noa asefoɔ, yɛn nyinaa yɛ hene no no. Yɛn nyinaa deɛ bɛyɛ no no, yɛn nyinaa yɛ hene ne Nyankopɔn ba Yesu Kristo. Enti ɛnsoro Amerika hene na ɛnsoro Italy hene na ɛnsoro deɛ yɛn nyinaa yɛ hene yɛ baako pɛ. Na n'ahenni nam kwan so yɛ dɛn? Aba. Enti saa bere Nyame hwehwɛ sɛ ɔbɛhu no na wagye N'ahenni no ayɛ dɛ dɛn? Amen. Amen na Amen. Amen. Enti nna a aka w'anim no, fa di Yesu Kristo ni. Saa. Nna a aka w'anim, fa gye Ne din no di. Oh. Ɔkyena wonni asase wei so a, na sɛ wotumi gye saa papa yi, Nyame ba yi, deɛ Bible di ne ho adanseɛ sɛ. Oyi ne me dɔba a ɔsɔ m'ani. Nyame ankasa di n'adeɛ ho adanseɛ saa. Sɛ wotumi gye ne din di nnɛ, na wogye n'ahennie no di nnɛ, na wohwɛ n'ahennie no kwan ɛnnɛ, kɔsi sɛ ɔbɛba, anaasɛ wobɛbɔ aberewa pɔsopɔsɔ na woawu a, woayɛ adeɛ a ne boɔ yɛ den kyɛn adeɛ biara, na deɛ woanya no yɛ daa nkwa. Hallelujah. Amen. Nea wɔyɛ no sɛ dɛbɛ ɛyɛ daa nkwa. Wɔyɛ daa nkwa. Saa. Eti nhyira ne o. Sɛ wobɛhu sɛ saa nyame ba yi yɛ ɔhene a n'ahennie no yɛ kuro baako pɛ ɛna ɛhwɛ so na ma ɛhwɛ ewiase dɛ nyinaa so na wode wo werɛ bɛhyɛ ne mu na wobɛgye ne din na ayɛ dɛn adi. Ka amen mm. Kɔ hwɛ control no kakra ma wae asɛ esisi nkurɔfoɔ aso. Praise the Lord. Hallelujah. Enti ti ase yɛsan toa so bio. Na ɛnɛ ampa yɛ bɛyɛ dɛn? Ɛbɛnya wɔ ha se yɛhwɛ wɔ Daniel chapter 2 a verse 44 to 45 na wɔhwɛ sɛdeɛ wɔsi kaa ɛyɛ Ahenni ne ahemfo a Yesu ba bedi wɔn so dɛ bɛn? So hene. Ɔsɛ aha Daniel two forty four forty five ɔsɛ. Na ahenni a ɛto so anan no bɛyɛ den sɛ dade. Daniel chapter two forty four to forty five.
Aha. Na ahene no nna no mu no. Na ahenni no mu nna no ahene no wɔka ahene a wɔka ahene bi a. Ɔmbɛba ansa na Yesu deɛ no ayɛ dɛ bɛn? Aba. Aha.
Yɛnkɔ. Na ahene mu nna mu no. Na ahene no mu nna no mu no. Ɔsoro Nyankopɔn bɛma ahene a wɔwɔ sɛɛ no da. Ɔsoro Nyankopɔn bɛma aheneɛ bi a wɔyɛ dɛn? Wɔrensɛe no da. Wɔrensɛe no da. Na wɔrennyae aheneɛ no mma ɔman foforɔ bi so. Na wɔrennyae aheneɛ no so mma ɔman foforɔ bi nso. Na ebebubu ahenni horoɔ no nyinaa ama asa. Na ebebubu ahenni horoɔ no nyinaa ama no ayɛ dɛn? Ama no asa. Na ɛno deɛ.
Na ɛno deɛ. Ebegyina daa. Ebegyina daa. Ɔwɔ mmɔ nsɛm kɛseɛ ma Jesus. Amen. Monse yɛ sɛ faa. Nyame ahennie bɛyɛ dɛ bɛn? Ebegyina daa. Enti sɛ wowɔ asase wei so na womfa wo ho mma Yesu esiane sɛ n'ahenni wei nti a, nea woyɛ biara woredi agorɔ. Saa.
Mese nea awia woyɛ dɛ bɛn? Wotie. Wowu nnɛ a wonni nkwa.
Saa. Nkwagyeɛ no a yɛka w'asɛm a ɛwɔ saa ahenni wei mu, yɛmfa wagadere mfa nnya. Yɛmfa fɔɔ wan na mfa nyɛ dɛ bɛn? Mfa nnya. Ahonie wei deɛ, wobɛnya mu akɔ a, gye sɛ woahunu no yiye, hunu nea enti a wode wo ho rebɛn ama Jesus. Saa. Nea yɛde Ahennie wei akyerekyere na wahunu na ɔreyɛ ho adwuma, ɔno na ɛnya kwan kɔ mu. Yɛmfa Ahennie wei nkyerɛkyerɛ wo da a na wonni mu a, na wote Yesu sɛ sɛ ɔde wo bɔne na akyɛ wo nti na wote Yesu mu a, Ahennie wei no wonnim nti woanyɛ ho adwuma. Mese ahenni a wonni nko ayɛ dɛ bɛn wayɛ ho adwuma. Mese sɛ wote Kristo mu nnɛ na wadwene sɛ ɛɛ me deɛ yɛmfa Yesu ɔde me bɔne akyɛ me ɛna ɔde me bɔne akyɛ me na ahenni wei yɛmfa nkyerɛkyerɛ wo ma wohunu sɛnea ɛsi teɛ sɛ ɛyɛ ade papa bi Ɛno na ɛma Yesu yɛ Yesu.
Edin kɛse a Yesu wɔ nyinaa yɛ deɛ bɛyɛ ɛyɛ ahenni no. Da bi a metaeɛ sɛ example wei sɛ deɛ ɛmaa president eh, John, eh, John Jerry Rawlings wate aseɛ ɔbɛyɛ kɛse ɔbɛnya edin ɛyɛ NDC party no a Deɛ ɛma Ivan Szatamir so bɛyɛɛ kɛseɛ ne yɛbɛhu no wiase nyinaa yɛ deɛ ɛbɛyɛ adeɛ a ɛyɛ party no ara. Deɛ ɛmaa John Dramani Mahama yɛbɛhu no wiase nyinaa yɛ deɛ ɛbɛyɛ adeɛ a ɛyɛ party no ara. Saa ara na ɛbaa NPP nso so a John Agyekum Kufuor, deɛ ɛma wiase nyinaa hu no nyinaa yɛ deɛ ɛbɛyɛ a ɛyɛ party no ara. Wɔfiri so a yɛbɛnya hwan a? Yɛbɛnya Papa Akuffo Addo no, na nkɔso ka yɛnnim no. Me first time mehuu no no na mennim sɛ ɔka Ghanafoɔ koraa yɛ ho.

Obiara nfa ne gyedie nhyɛ Yesu mu na obiara ho ngye n'ahennie na ɛba no dɛn ɛni. Nyame botaeɛ yɛ tiatia pɛ, sɛ yɛ na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ yɛ. Saa. Praise the Lord. Somebody praise the Lord. Ɛnti tia sɛ Sɛnea NDC ahennie, NPP ahennie, ɛwɔ adwumayɛfoɔ, ɛwɔ hefoɔ? Adwumayɛfoɔ. Ɛwɔ, ɛwɔ, ɛwɔ party chairman, ɛwɔ party deputy secretary, secretary, general secretary, hwanhwan, wɔn a graduate no saa, ɛde aba lowest. Bere a wɔn nyinaa yɛɛ adwumaden de boa paati no ma paati no da biara yɛ adwuma na nnipa werɛ mfii no no, saa ara na Nyame nso pɛ sɛ yɛn a yɛyɛ Kristofoɔ no, yɛhunu Nyame ahennie no saa, na yɛn nyinaa yɛmfa yɛn ho nhyɛ mu na yɛnyɛ adwuma ma ahennie no, na yɛmpromoto ahennie no, yɛmmɔ ahennie no din, na yɛnyɛ ɛmu adwumayɛfoɔ saa ara kɔpem sɛ yɛbɛdeda, yɛbɛdeda.

Ka saa kasamu no nka ɛnni hɔ. Dabi, ahennie wei ba a, wo a woyɛ adwuma maa no ahennie wei biara, wɔse wada. Hɛ, wɔse wayɛ dɛn? Wada. Na wɔse mɛnyane no. John chapter 6 40, wɔse mɛyɛ dɛ bɛn? Mɛnyane no. Daa paati papa wei bɛ wiase ne ne Nyankopɔn sɛ ɔde bɛyɛ wiase nyinaa yie no.

Meyɛ o financial minister. Saa. Meyɛ o ayi. Minister of eh, communication. Minister of communication. Saa. Meyɛ o minister de bɛn. Baabi a wohyɛ bi a wode di m'akyi. Wode wowu koraa. Mewɔ ni pɛɛpɛ asɛm bi fi ba power pɛ a. Ebi nwa na ɔma wabɛdi adeɛ. Wahu bi pɛn. Dabi o. Sɛ woamfa wo ho anto nyame ahenni so a saa bɔhyɛ wei wohunu bi da. Saa. Mese wonyɛ dɛ bɛn. Wohunu bi da. Nyame ahenni wei, eh, ɛne ɔba ɛwom ma nnipa no. Sɛ da ahenni wo bɛba no, sɛ wo paa woanya owu sɔreɛ paa nkohyia bi a, woyɛ mmɔbɔ wɔ abɔdeɛ nyinaa mu. Abɛdɛ kura nkɛyɛ. Saa. Mesɛ wo bɛyɛ nkɛyɛ bɛn? Nkɛyɛ. Nyame ahenni wei no, ɛno na sɛ ɛreba a, ɔse, mɛyi owuo ayɛ dɛ bɛn? Afiri hɔ. Mɛyi dɛ bɛn? Owuo afiri hɔ. Mɛyi dɛ bɛn afiri hɔ? Owuo. Amen. Amen. Ɔbɛyi owó a ɛyɛ dɛ afiri hɔ. Pati papa ne manifesto yɛ kɛntɛn ma. Ɛyɛ bɛdɛ, ɛyɛ bɔtɔ. Ne manifesto ti sɛ anwea egu fam hɔ yi. Aboɔ egu hɔ yi. Saa ne manifesto no tiɛ. O kan yɛ nwie da. Ɛyɛ dɛ bɛn. Nwie da. Mi na adɔfo ti ase. Ti ase. Yesu nyame ehunu ne sɛ. Nyame ne Ɔhɔfo a ɔwɔ asase wei so nyinaa no, ɔna ɔde ahyɛ ne nsa. Nneɛma a nnipa pɛ nyinaa, Nyame de ne nyinaa yɛ dɛ bɛn? Ahyɛ Yesu nko ara nsa. Ka amen. Kan Daniel chapter 2 no bio, verse 40, 44, 45. Ɔsɛ, sɛ ntim kyerɛ yɛ, ntim kyerɛ yɛ. Ɔsɛ.

Na ebebubu ahenni ahorow no nyinaa. Abebubu ahenni ahorow no nyinaa. Ama asa. Ama asa. Na ɛno deɛ. Na ɛno deɛ. Ebegyina daa. Ebegyina daa. Amen. Hello. Hi. Enti te ase, mpanimfoɔ a Yesu bedi hene no wɔ wɔn anim. Ebi nso yɛ Egyptian ahenni. Ɛbɛwɔ hɔ, na Yesu di wɔn so hene. Iran ahenni bɛwɔ hɔ, na Yesu yɛ dɛ bɛn? Edi wɔn so hene. Obebubu no, ɔbɛbubu no, ɔbɛyɛ dɛn? Obebubu no. Babilonia hene bi wɔ hɔ, ɛnneɛ ɔde gya atom dada. Saa. Babel deɛ deɛ yɛnhu no, bae no deɛ ɔbɛhye saa kuro no doso doso doso doso. Yɛfɛ ba Turkey ɛne yɛfɛ Medi Persia hene nso bɛwɔ hɔ na Yesu di ɔmo so deɛ bɛn ɛso hene sɛnea ɔmo so di Israelfoɔ so hene a na ɔmo kyi ɔmo fa ɔmo domum ɛyɛ ɔmo yakayaka deɛ no. Saa ara na Nyame sahenni bɛba abɛkɔnka wɔn nyina ara, mmom mo nso so. Nea ɔyɛɛ Israel yie, Nyankopɔn bɛyɛ no adɔeɛ, nea ɔpa no hye, Nyankopɔn nso bɛpa no hye no. Baba Beer deɛ, ɔse sɛnea ɔsi dii Israelfoɔ ani nti no, ɔno deɛ wɔde no bɛto gya a ɛnnum dam, wɔbɛhye no dwerebɛɛ. Saa. Yɛfiri hɔ ne aba Greece. Greecefoɔ nso bɛtena hɔ ama afei deɛ wɔn nyina bɛsare tu ahene mu hene wei. Montie no yie o! Na afei yɛafi hɔ yɛaba Old Roman Empire, Italy asase, Italy bɔnten so bɛda hɔ saa, na wɔn nyinaa nso san atu Yesu. Sei ara, Roman Empire, Katolek nom nyinaa, ɛbɛsan atu dɛbɛn? Yesu. Nso yɛn adeɛ baako ne sɛ, wɔn ahennie no yɛ wiase deɛ nti, nnɛ yi wɔkoto sɔre bronsam na wɔde di yie nti no,

Ɛyɛ mpanyimfo a wɔde firi Adam aberɛ so saa bɛpem saa berɛ yi nyina di saa ahennie akyi nyina ara no, da a Yesu resɔre no, na a Yesu de reba no a awufoɔ resɔre no, saa nananom a wɔdi saa ahennie no bie na wɔbɛnya owusɔreɛ. Saa. Wɔn nyina ara bɛsɔre nnebɔneyɛfoɔ deɛ bɛn? Awusɔreɛ. Nti wɔn nananom a ɛbɛka no a Yesu ba bɛto wɔn de sɛ ketenkete wei nom no, Ɛno na afei yɛbɛkɔ wiase akɔka nsɛmpa no ayɛ dɛn? Akyerɛ wɔn. Nti na ɔse soro ne asase bɛtwam but m'asɛm deɛ ɛnyɛ dɛn? Ɛntwam da. Nti Yesu ɛbɛba no afei na yɛn nso yɛde nsɛmpa no bɛyɛ dɛn? Bɛn? Ɛbɛkɔ wiase nyinaa biom serious. Nti church yɛfrɛ no gospel expansion na ɛyɛ eternal church. Saa. Ɛsɛ deɛ bɛn church? Eternal church. Ɛyɛ eternal church. Nyame pae ne sɛ Yesu aba no te sɛ nea Arabfoɔ ahenni no a ɛwɔ Egypt na ɛwɔ Iran na ɛwɔ Babylon. Arabfoɔ ahenni ɛwɔ hefa? Ɛwɔ Babylon. Na wɔn nya tumi hwɛ wiase so a na wɔn de wɔn nyamesom nso kɔkɔ kyerɛ nkramosom no. Pàtó wate aseɛ? Saa na Yesu so ahenni no baa. Yɛn nso yɛkɔ akɔkyerɛ nyamesom pa. Yɛkɔkyerɛ Kristosom, deɛ Kristo se yɛmfa ntena asase so. Amen. Wote ase abɔn sɛ nyame nhyira wo. Amen. W'asɛm paa. Sɛnea Roma Katolek de Katolek Church aspread baabiara ɛde Yesu maame mfonini hunahuna yɛn sɛ Yesu maame no. Ɛde Rome man, ɛyɛ Italy nyame, tɔne fa kurom baabiara, wiase baabiara, sɛ wɔn na ɛhwɛ wiase soɔ no. Saa ara na Yesu so ahennie no baa wɔn so de Israel Nyankopɔn no, Abraham Nyame, Isaac Nyame, Jacob Nyame, Israel Nyame no, ɔbɛbɔ ne din akyerɛ asase sofoɔ nyinaa. Ama ne som a ɛyɛ Kristosom nna a yɛresoro agu yi no, saa da no na Kristosom bɛgyina yie paa. Hɔ no, afei bi ntumi mmɛyɛ ɔsɔfo torofoɔ biara wɔ mu. Yɛmmɛhu odiyifoɔ dɛ bɛn twerɛfoɔ biara biom. Afei na yɛbɛnya quality Christianity. Ɛnam ɔkwan so yɛ dɛ bɛn ba ahennie wei ba a. Wokɔ asɔre na wɔanto wo ɔfene koraa mpo a, sɔfo wɔndane wo ka. Y'ahenni no mmaeɛ nti na da bi ɛyɛ sɛ woto wo ɔfene, ɛyɛ sɛ woboa biribi de sɔpɔto ahenni no. Ahenni no, yɛtumi nya ebi gyina hɔ da biara na yɛredi ho dwuma. Ɛda a y'ahenni bɛba no, wiase sika nyinaa yɛ yɛ dea. Megyina ha a mekasa no, yɛbɛtumi atua me ka firi Israel. Yɛbɛtua me ka firi hefa? Israel. Kwan bi a yɛbɛfa so ahwɛ sɛ nea ɔka Nyame asɛm bɛtena no. Hallelujah! Wo kenkan wɔ Isaiah chapter 52 verse 7 a, fa sɛ soma me na yɛmpɔn. Mede m'asɛm no ba awieɛ. Amen na amen. Sɛ Yesu Kristo ahennie no ba a, afei na Kristosom ɛbɛyɛ quality.

Ɔmfa wo hia nka biom. Oh, me so ɔmfa wo hia nyɛ dɛ bɛn. Amen, amen. Ɔmfa wo hia mbɛgyina ha ɛne yɛn supika wei a ɛmduru baabi a wei. Daabi. Amen, amen. Ɛne yɛn bɔbol ayi yɛbɛtwa ne nyinaa kyerɛ saa da no. Saa. Hallelujah! Amen! Yɛnfa hia nyɛ dɛ bɛn? Ɛnka Nyankopɔn asɛm biom. Saa. Wɔse wɔn a ɛbɛka nsɛmpa no nase yɛ fɛ yɛ dɛn? Ɛfa. Ɛfa. Kan brɔfo ma me nti ɔsɛ. Haa toa so wode toa so kan otwi no abrɔfo fo no ɔmo ɔmo katakata ɔmo ani. Ɔka asomdwie sɛm. Wɔn a wɔyɛ dɛn?
Ɔka asomdwie sɛm. Aha. Wɔka papa ho asɛm pa. Wɔma wɔte nkwagye asɛm. Wɔte nkwagye asɛm. Na wɔka kyerɛ Zion sɛ. Wɔka kyerɛ Zion sɛ.
Wo Nyankopɔn di hene.
Wow! Amen!
Nti afei deɛ yɛbɛka no physical sɛ, Hɛ! Yɛn Nyame no Ahennie no aba nti ɔte, ɛyɛ Zion, di hene wɔ hɔ. Saa. Zion hene no yɛ dɛn? Ɔredi hene wɔ hefa? Ɛwɔ hɔ.

Yɛde sika na ɛbɛka, yɛde anuonyam na ɛbɛka, na mpo nyɛ mmaeɛ no, yɛn mpo a yɛka no, sɛ obi mpo antua tithe o, sɛ obi ammɔ afɔdeɛ mpo o, da biara Nyankopɔn ɔhwɛ yɛn. Hallelujah! Ɛsɛ dɛ wɔyɛ dɛ bɛn? Na afei ɔno ankasa aba na ɔne botaeɛ sɛ afei deɛ obiara mfa me ho asɛm ɛnkɔ kuro biara so. Hallelujah! Amen. Afei deɛ nkurɔfoɔ bɛtua tithe papa de apɛ post. Saa. Nkurɔfoɔ bɛtua tithe papa abɔ afɔdeɛ akɛseɛ akɛseɛ ansa afei deɛ ɔhene no ankasa ayɛ dɛn? Aba. Waba a ɔyɛ dɛn? Ɔdi hene. Amen na amen. Amen. People will give freely. Sesei nnipa ahunu sɛ ahenni wei yɛ dɛn ɛɛba nti no woka afɔrebɔ kɔ na nnipa nyinaa yɛ dɛn bɛn adwane. But mpɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ wokɔ ewiase politics no mu a nea otumi bɛyɛ ɔmampanyini no cabinet members no ɛyɛ wɔn a wɔn de wɔn sika investee no wɔ party no mu. Wɔn de wɔn sika yɛɛ dɛn? Investee wɔ party no mu. Na wɔn nim sɛ party no bɛ winne election. Na ɔmo de sika akɛseɛ akɛseɛ de bɛyɛ dɛn? Ɛde boa yɛ berɛ a yɛ campaign. Ɔmo na ɔmo bɛyɛ, ɔmo bɛnya ministerial appointment saa. Na ɔmo tumi bɛyɛ te sɛ minister for road and industry saa, minister of tourism saa, minister of finance saa, minister of agriculture saa, minister of.

Mirafoɔ fa bi ka ho adɔɔso paa saa nkɔfoɔ menya saa position wei nyina ɛyɛ wɔn a mena party ni ma power no mese party no nyɛ ɛdeɛ bɛn ɛma power no ɛma power no na ɔmo hu sɛ party wei bɛtumi amba power na ɔmo de ɔmo sika yɛ ɛdɛn ɛhyɛ mu fa flag bearer na adamfoɔ no ɔmo na ɛbɛnya saa ministerial appointment yi. Enti mekamfo kyerɛ wo sɛ saa berɛ a Yesu Ahennie no mmaeɛ no, wowɔ sika bi de boa fa bɔ a, wowɔ afɔrebɔ bi bɔ a, fa bɔ. Wowɔ adeɛ bi ara yɛ sɛ ɛnyɛ ne nneɛma yɛ dɛn? Yɛ no ntɛmntɛm, fa wura mu ntɛmntɛmntɛmntɛm. Na ayɛ dɛn? Party wei, ɛbɛba power. Me sɛ bɛyɛ na bɛyɛ o. Ɛbɛba paa o. Ɛbɛba paa wɔ abɛhwɛ wiase nyinaa so. Amen. Enti adeɛ bi a wɔwɔ yɛ ma Nyame ahennie no hyɛ aseɛ na nwummere wei ara. Ɛntwetwe ɛnhyɛ da, ɛntutu ɛmfa nhyɛ da, ɛnyɛ w'adwene sɛ wode sika rekɔma asɔre no na adi, worekɔma pasa no na ama pasa ho ayɛ dɛn? Atɔ no. Daabi, ɛyɛ w'asɛdeɛ sɛ. Wode wo sika wobɛdua no wɔ saa paati papa wei mu. Wode w'ahoɔden bɛhyɛ saa paati papa wei mu. Wode w'adom a woyina de bɛyɛ adwuma aboa Nyame ahennie no. Wonka amen kɛseɛ hwɛ a. Te sɛ nea Johnson Asiedu Nketia, ɔde n'ahoɔden nyinaa de ayɛ adwuma ma NDC aban. Wɛke saa opposition party no a bɛ wɛne efisɛ ɔmo nim sɛ ɔno na ɔsan wɔ hɔ a ɔmo bɛtumi awɛn nti ɔmo asan agya no hɔ biom sɛ ɔnsan ɛnfa n'ahoɔden ne ne kasa a ɔka na nkorɔfoɔ ani agye party no ho no ɔmo asan agya no hɔ biom sɛ ɔnsan nso saa yi no a na party no san yɛ dɛ bɛn mmra power.

Hyia deɛ wondi nwie da. Ɛyɛ awoɔ ntɔtɔsoɔ nhyira ne wɔn a ɛwɔ hɔ ma wɔn a ɛde hunu Nyame ahenni na wɔde wɔn werɛ yɛ dɛn? Hyɛ wɔn mu. Momma wo nsɛm kɛsɛ mma Jesus. Yesu Yesu Yesu ose yee.

Ahenni a ɔse ɔse ɔrensɛe no da a ɔrennya mma obiara nso so, na wɔn a ebenya akwanya anya tumi wɔ saa ahenni yi mu adi tumi wɔ mu no, wobedi no afebɔɔ. Wobedi no dɛbɛn? Afebɔɔ. Ɛnyɛ nea yɛ yɛn papanom deɛ yi a wɔde hwɛ yɛn man no so a wɔde ni four year four years no daabi. Mese four year four years nyɛ no bi a wei deɛ yɛde bɛn afebɔɔ eti hwɛ sɛ wobɛ make position wɔ mu. Hwɛ sɛ wobɛyɛ dɛ bɛn make position make position wɔ mu nnɛ anwummerɛ yi ansa na Ayɛ too late saa. Na sɛ ahenni a ɔwɔ anya mu kwan a baabi akɔ na ɛfɛ no hell. Yɛfɛ no sɛ hell. Ɛnnɛ me a me wɔ ha yi ne wo a wɔ ha nyinaa sɛ yɛammɔ mmɔden anyɛ adwumaden amma ahenni wei na sɛ yɛwu nnɛ na yɛwu yɛ bɔne mu a yɛkɔ hell. Awerɛhosɛm paa no no. Na mmom da a Yesu bɛba no na ɔno na ɛbɛti ase. Sɛ ɔno deɛ tumi gye ne din no di deɛ a ɔno deɛ bɛkɔ akɔka ahenni ma. Baako a wowoo no no a woanhu no no deɛ, wokɔ hefa? Wokɔ hell. Nti afei na Yesu bɛba ama yɛasan abɛka asɛmpa fa wiase dɛn nyinaa. Enti sɛnea ahenni no a edii kan nyinaa de wɔn ho tumi a wɔwɔ de kɔɔ wiase ne wɔn ahenni no nyamesom kɔɔ wiase no, Saa na Yesu nso so deɛ ne plan yɛ dɛn? Ɛteɛ. Ɛbɛba ma afei yɛatumi akɔ wiase akɔbɔ Nyankopɔn din wɔ baabi biara. Ka Amen. Amen. Ɛberɛ a yɛrebɔ Nyame din wɔ baabi biara no, sɛ obi na ɛsɔre atia wo sɛ adɛn nti na ɛka Nyamesɛm a, yɛno yɛmfa atwerɛtuo, yɛmfa Chinafoɔ tuo, yɛmfa Amerika tuo. Ɛno akodeɛ no firi soro. Woyɛ wo nsa sɛ yɛn ne wo da. Mu ma bade sambada ha. Raku agade sondeya. Hallelujah! Saa nna no mu no, ɛna yɛdi hene no, yɛn ahennie no tumi no firi soro. Enti saa da no, obi ntumi nka yɛn sɛ, me mmaa kɔ ma meka asɛmpa aboro no wei so. Saa papa korɔ kaa ma me korɔ ka saa, woyɛ wo nsa sɛ yi a. Na egya tɔ mu na yɛredwane afiri fie na egya no di m'akyi. Nyame tumi ɛbɛyɛ adwuma saa ɛnɛ no. Na hwɛ sɛ yɛ mpo na ɛda so yɛ dɛn ɛyɛ adwuma ɛma wɔn wo ahunu Nyame ahennie ne tumi a ɛyɛ dɛn ɛwɔ mu. Sɛsei a mekɛsɛ yi, sɛ wogye to mu sɛ Nyame ɛbɛdi hene ɔhene so a, ɛnhyira ne ho. Na sɛ wonnye nto mu na woko tia deɛ ɛyɛ yie a, saa egya yi bi ɛreba wo so. Praise the Lord! Wotwe ɔmo tan saa yɛ gya biara bɛn ɛba wo so. Nyame ma ɛmmra wo so te sɛ nea ɛba ɛba ayi Saul so a ɛfrɛ no sɛ Paul. Na ɛmmɛyi wo mfiri saa anyeanyeɛ tumi no ase. Mese saa yɛ gya bi mmra wo so na ɛgye wo mfiri anyeanyeɛ tumi no ase. Wei deɛ ɛmma mmɛku na mmom ɛmmɛma wɔn nyɛ adwensakyera. Wogye di a ka amen kɛseɛ paa. Mobɔ wo nsam dendeenden ma Jesus Christ. Amen na Amen! Amen. Enti tie ananafo, sɛ wowɔ ha na wunnim Yesu a, ɛyɛ mfomsoɔ. Saa. Adeɛ bi a ma wo werɛ fi ho sɛ sɛ wode wo ho ma Yesu no, sɛ ɛyɛ dɛ bɛn? Ɛyɛ mfomsoɔ. Mfomsoɔ. Ɛyɛ agorɔ bi na wodi, wodi Saa. agorɔ too much, nnɛ saa agorɔ no, firi mu, woate? Amen. Firi saa mmɔframmasɛm no mu, yi wo ho firi saa mmɔframmasɛm no mu. Ahennie wei nti na ɛsɛ sɛ wode wo ho yɛ dɛ bɛn? Ɛma Jesus. Nti wowɔ ha sɛ na wopɛ sɛ wode wo ho ma Yesu a, Saa mmerɛ tutu mmirika bra anim ha na ɛbɛfa wo ho yɛ dɛ bɛn ɛma Jesus fa wo ho ma Jesus wate baabi a wɔ biara fa wo ho ma Jesus baabi a wɔ ho fa wo ho yɛ dɛ ɛma Jesus Christ baabi a wɔ biara mɛtɔ nsa frɛ wo sɛ wopɛ sɛ wode ho ma Yesu nko a ɛneɛ nyame nhyira sɛ wo ba o bɔ nsɛm a ɔsɛ mo ba saa bɔ nsɛm a wɔ tutu mmirika bɛfa Yesu sɛ wo kra gye nkwa na ɔno na ɔwɔ ahenni a ɔnsɛe no da Ahenni a ɔnna no mma dɛn? Ɔnna no mma obi. Me nua dɔfoɔ, mma bronsam mfa nneɛma no a wɔde wia wo no ɛnwia wo saa ara ma wonwu wɔ ne nsam. Adeɛ bi a wɔde reyɛ wo a ama wo firi sɛ wontumi nsom Nyame no, bronsam ɔyɛ owudini. Ɔyɛ nipa bɔne ni paa. Bronsam yɛ wicked. Sɛ wohu obi a ɔyɛ nipa bɔneni paa na ɔmpɛ wo yie a, ɛyɛ bronsam. Bronsam yɛ so dirty in your life. Wɔmpɛ sɛ wobɛhunu Nyame anuonyam wɔ bi da. Ɔno nko ara na ɛyɛɛ bɔne. Ɔno nko ara na ɛyɛɛ dɛn? Mese, ɔno nko ara na ɛyɛɛ dɛn? Ɛmmerɛ bronsam yɛ bɔne no, na ɔwɔ hɔ? Ɛmmerɛ ɔka kyerɛ Nyankopɔn sɛ, Oyi n'akonnwa fi asase so de akɔtra Nyankopɔn deɛ ɔso. Na ɔwɔ hɔ. Mo Nyankopɔn sakere na ɔwɔ hɔ anaa? Na adɛn nti na ɔno yɛabɔ hɛre ama ɔpɛ sɛ wokɔ hɔ bie? Ɔno na ɛbɔɔ wo anaa? Boronsam wo na awoo no. Na adɛn na awɔ tema ma boronsam? Adɛn na awɔ tema ma boronsam sɛ yɛde ne kɔ hɛre nti woboa no ama mo nyinaa ma dɔɔso wɔ hɛre? Wɔnya anigye wɔ hɛre adɛn? Fa wo ho ma Nyankopɔn Ba Jesus, na N'Ahenni no na ɛtoɔ renyɛ dɛ bɛn? Ɛtoɔ rentwa da. Deɛ ɔyɛ wicked wɔ abrabɔ mu yɛ bronsam. Enti te ase nnɛ, adeɛ baako a mehunu yɛ sɛ, woreka Nyankopɔn Ahenni ho asɛm a, ɛyɛ sɛ wobɔ ahenni bi didi yɛ mfatoho. Wobɔ ahenni bi din no, na bronsam na wawiawia wɔn no. Na nea yɛawia no no ɔko ma boronsam no. Ɛnko mma boronsam da. Da a wobɛko aboronsam bia woako atia Nyankopɔn. Mese the moment you fight for Satan, you fight against God. Hallelujah. Pagya nsa kɔ soro wate ne yɛmfa Yesu yɛ kra gyenkwa. Obiara pagya ne nsa ɛkɔfa Yesu ɔkra ne bɛn ɔkra gyenkwa. Deɛ nti sɛ ɔfa Yesu ɔkra gyenkwa ne sɛ Sɛ Yesu Kristo anhu wo mmɔbɔ amfa wo bɔne ankyɛ wo a, ahenni a wobɛte no ho asɛm paa so ma wonnya bi mu nkɔ da. Yɛde wɔn a yɛde wɔn bɔne akyɛ wɔn na ɛkɔ saa ahenni wei mu. Wɔn a yɛde wɔn bɔne ayɛ dɛn akyɛ wɔn na ɛkɔ deɛ bɛn saa ahenni wei mu. Nti ka di m'akyi wate. Nsɔre nka sɛ ɛno a woka bi nti wonka. Da biara ka dɛm a woka no kyerɛ nteaseɛ a woanya ne gyidie a woanya wɔ Yesu mu ne pɛ a wopɛ sɛ wokɔ saa ahenni no mu. Hallelujah. Nti ka di m'akyi wo sɛ ɛnnɛ da yi.